chroeso o Gaernarfon i ras y cestyll. Ras gyfnewid arbennig iawn fydd yn mynd â ni'n llythrenol o un pen i Gymru i'r llall, dros bellter o 200 a phedair o filltiroedd, heibio fel mae'r enw yn ei awgrymu i rai o'n cestyll mwyaf nodedig ni. Leni, mae ras wedi denu 700 o redwyr ffordd gorau Pryden, yn cynrychioli 34 o'r prif glybiau, gyda thlws y Norwich Union yn wobor i'r tîm buddugol. Ac fe fydd y ras yn sicr o roi prawf llym iawn ar eu dycnwch nhw, eu ffitrwydd nhw a'u cyflymder nhw, ar hyd ffyrdd fydd yn eu tywys nhw a ninnau i rai o ardaloedd prydfertha Cymru. Fe gynhaliwyd y ras am y tro cyntaf yn 1982 a byth ers hynny mae hi wedi tyfu o ran ei phoblogrwydd o flwyddyn i flwyddyn. Clwb rhedeg Leu Croupier o Gaerdydd feddyliodd am y syniad ac yn nhw sy'n dal i drefnu'r cyfan. Y cynrychiolydd nhw ar y cymal cyntaf yw Mike Davies, Sais o Gaerwysg a ddysgodd Gymraeg. Beth yw apêl y ras yn ei farn e?

Mae hi i rai, i fi, dwi'n gwneud y y y stage cynta i Benygroes sy ddim yn ry galed yym ond dod y y y y yn y bws o Gaerdydd neithiwr o'dd e'n edrych yn eitha caled felly dwi ddim yn gwbod ond mae lot yn haws na rai o'r stages yym nes mlan yn du t'mo' felly nid i fi ond i i rai mae'n mynd i bod yn galed. pedwar o redwyr ar gyfer pob cymal, ac yn yr achos yma, saith milltir a hanner yn eu hwynebu nhw rhwng Caernarfon a Phen-y-groes. Mae'r swyddogion yn amseru bob rhedwr, a'r tîm buddugol yn y diwedd ar ôl rhoi amseroedd yr holl aelodau ar gyfer y gwahanol gymalau at ei gilydd, fydd yr un gymerodd leiaf o amser i gwblhau'r daith o Gaernarfon i Gaerdydd. Un o'r timau cryfaf o Loegr yw Horwich RMI. Ac fe ddangosodd Aidan Roberts yn gynnar iawn y bydden nhw'n fygythiad eleni eto. Er syndod mawr i selogion y ras, falle. Oherwydd ychydig ar ôl ras y llynedd, cafodd Aidan ddamwain ddrwg iawn wrth ei waith, ac fe losgwyd e'n ddifrifol. Cafodd i rybyddio gan feddygon fod i ddyddiau redeg e o bosib ar ben. Ond gyda dycnwch rhyfeddol, fe gyhoeddodd e fis cyn y ras i fod e'n barod i redeg. Roedd croesi'r llinell yn y safle cyntaf felly yn destun pleser anghyffredin iddo fe a'i gefnogwyr, ar ôl ras oedd yn golygu, yn yr achos yma, gymaint mwy na hybu buddiannau'r tîm. Ac yn dynn ar ei sodle fe, ac ynte hefyd yn bles iawn â'i berfformiad, oedd Mike Davies o Glwb Les Croupiers. O Benygroes ymlaen un arall o drefi'r cestyll, i Gricieth, ar y filltir gynta trwy bentre Llanllyfni yn ddigon i dorri calon ambell i redwr. Dyma'r tro cynta i dîm merched Clwb Caerfaddon gystadlu, ac y mae'n amlwg nad yw rhyw serth yn mynd i boeni fawr ar Helen Finch. O dde Cymru y daw rhan fwya' o rhedwyr fel Brian Easton yn cynrychioli Clwb Llisweri a Paul Ogden o Glwb y Barri sy fel Postmon wedi hen arfer a throedio'r Ffordd Fawr. Dyma Ian Hartman o ail dîm League Croupier. Cynrychiolydd y tîm cynta' yw Huw Roberts. Shwt gymale felly sy'n creu probleme? Rhai o nodau yw'r rhai yn mynd trwy gogledd Cymru, ble chi'n codi felly am 50 milltir i syth i fyny'r mynyddoedd, dyna'r rhai gwaethaf. Mae lot o rhedeg lawr rhyw, ac mae hwnna dyma chi'n rhwyddach, ac hefyd dwi'n uh, cyfri hunan yn rhedwr dda i fynd lawr y rhywos. Mae'r technic yn lle dda, ac felly dwi'n medru fynd lawr yn weddol gyflym. Ac yn wir, mae Huw yn un o redwyr hanner marathon gorau Cymru. Ond y tro hwn mae Tony Graham o Glwb Casnewydd dipyn yn sioncach. Ynteu wedi arfer rhedeg ar drac mewn rasys byrrach na'r cymal deg milltir yma. Aeth y hanner milltir gyntaf yn weddol araf ond wedyn aeth e bant fel bwlet fel fyddwch chi'n medru weld ar y ffilm. Um, a jyst wedyn rhedeg am ail. Uh, jyst cadw rhedeg yn gryf ac yn gyson gwmynt ag allan ni. Uh, dalodd rhedeg Rob, Pedwar Roberts Owe fi ar ôl rhyw 4 milltir a o'n i gyda gilydd i drwy 7 milltir a wedyn aeth e pryn ni'n mynd lan rhyw. Ac fe aeth Tony Graham fel y gwynt hyd y diwedd, gan orffen y cymal mewn ychydig dros hanner cant a dwy o funudau, a thorri'r record am y rhan hon o'r ras. Ac roedd disgwyl i Glwb Casnewydd ennill y cymal nesaf hefyd, fel y gwnaethon nhw'r llynedd. Ac yn wir, nhw oedd y tîm buddugol yn 1987 ac yn 1986. Eleni, roen nhw ar y blaen yn barod. Ond roedd natur y cwrs bellach yn newid rhyw gyment gyda siwrne gymharol wastad o Gricieth i Benrhyn Deudraeth. Eto, roedd 'na broblemau eraill i ddygymod o nhw. Mae yna lawer o gystadleuwyr yn naturiol yn daer iawn i ennill, ond nifer hefyd sydd yno yn unig o ran mwynhad y pur a rhedeg, fel er enghraifft Shirley Watkins yn cynrychioli Clwb Merched Serpentine yn Llundain, y mae ei gŵr hi hefyd yn cymryd rhan, a Christine Hoskins, hithe hefyd o Lundain. Mae Diane Verrett o Glwb Chwiorydd Gwent, er ei bod hi'n fam-gu bellach, yn hysbyseb dda i fanteisio'n cadw'n heini. Ac yn ysbrydoliaeth, falle, i siort Ingrid Tsimikas o Glwb Les Croupiers, sy'n cystadlu'n ei ras gyntaf erioed, a Janet Littler o Glwb Caerfaddon. Yn sicr, ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mae rhedeg ar draws y Cob ym Mhorthmadog yn llai trafferthus o lawer na mynd ar bedair olwyn. Yn ôl y disgwyl, James Hill o Glwb Casnewydd sydd ar y blaen. Mae e'n rhedwr o brofiad, fe ddaeth yn ail ym Mhencampwriaeth Rhedeg Traws Gwlad Colegau Pryden. Yntau, fel enillydd y cymal blaenorol, yn dechnegydd bwyd o ran ei alwedigaeth. Sgwn i os 'na ryw gyfrinach yn y fan'na rhywle.

Mae 'na groeso brwd iddo ym mhen draw'r daith, yn enwedig gan 'i fod ynte hefyd wedi torri'r record am y cymal arbennig yma. Y cymal nesa' yw'r byrraf un o'r holl ras i gyd, ychydig dros chwe milltir. Ond yng ngwres canol y prynhawn, mae hynny ma'n siŵr yn dipyn o sialens i ysbryd a chorff sawl un o'r rhedwyr. Un o'r cystadleuwyr ifancau yw Tina Marchant, rhif pedwar o Glwb Merched Caerfaddon. Hithau'n dilyn camre ei mam, Zina, sy'n dal record y byd am redeg ar drac dros gyfnod o awr.

Yn Harlech ei hunan, mae rhedwyr y cymal nesa eisoes yn ymgynnull. Yn ôl y drefn arferol, fe fyddan nhw'n disgwyl tan bod rhyw ddau neu dri o redwyr y ras gynt wedi cyrraedd y llinell ac yna'n cychwyn gyda'i gilydd ar y cymal nesa. Wrth gwrs, mae'n bwysig i bawb drio cyrraedd y diwedd cyn gynted â phosib, ond mae timau sy'n afresymol o araf yn cael eu cosbi ymhellach. Ond does dim eisiau i Jonathan Lewis, o Glwb Casnewydd, boeni am bethau felly. Y fe yw'r cyntaf i gyrraedd Harlech, ac o gofio mai y fe yw pencampwr iau Cymru dros glwyd a ffos, efallai na fu'r cymal arbennig yma'n ormod o dreth arno fe. Erbyn hyn, mae Casnewydd saith munud a hanner ar y blaen i Abertawe, sy'n drydydd ar ôl Clwb Horwich, ac i bob pwrpas, maen nhw mewn safle cyfforddus. Ond ar ddiwedd y cymal nesa', fe gafwyd newid dramatig iawn. Siôn Tobin o Glwb Abertawe oedd y cyntaf i gyrraedd y Bermo, gyda chynrychiolydd Casnewydd yn cael ras siomedig iawn. Felly, ar gychwyn y chweched cymal o'r Bermo i Ddolgellau, mae Abertawe, er mai un cymal yn unig a enillwyd ganddyn nhw hyd yn hyn, dros wyth munud ar y blaen i Gasnewydd. Ac y mae rhif 29, John Theophilus, eisoes yn benderfynol o festyn mantes Clwb Abertawe. Mae e yn un o redwyr mwyaf profiadol y clwb ac wedi cynrychioli Cymru sawl gwaith. Yn enghraifft o frwdfrydedd dilynwyr y ras yw'r ffaith fod 'na tua phedwar ugain o gerbyde yn teithio gyda rhedwyr gydol y ffordd i gynnig pob cymorth a'u hannog nhw ymlaen.

John Theophilus oedd yn rhedeg mewn i Ddolgellau dros Glwb Abertawe y llynedd hefyd ac fe dorrodd e record am y cymal hwnnw bryd hynny. Ennill yw i hanes e eto 'leni, ond dim record y tro hwn. O dref Dolgellen awr mas i'r wlad, heibio i dafarn y Cross Foxes ac i gyfeiriad Mallwyd. O'r dechre cynta mae'n ddringfa serth iawn. Glyn Griffiths, rhedwr mynydd o fri gynt o Fedd Gelart, sy'n cynrychioli Clwb Lake Rupieu. Hwn mae'n siŵr oedd un o'r cymalau caleta. Mae'n tynnu fyny o'r dechrau tan y diwedd so chydig bach o rydag lawr rhyw a ma' nhw reit serth so dwi'm yn gwybod sut mae'n teimlo ar y ar hwnnw. Dwi isio dringo wedyn ar ôl mynd lawr a mae'n un waeth na dim byd arall dwi'n meddwl. Am bod dwi'n byw yn Gaerdydd a mae'n weddol wastad 'ma so dwi'n cael chydig bach o drafferth ffeindio rhywiau wel mawr 'lly. boi cynta i ffwr mor fast o'n i'n ddim yn siŵr iawn beth o'n mynd i neud so o'n di chwythu fyny ar y rhyw ta fe o'n i'n gadael o fynd lly o'n i'n o'n i'n siŵr ddim yn falch o fyny Neil Hardy yw Glwbcas Newydd oedd y rhedwr cyntaf hwnnw ac yntau'n gorffen rhyw dair munud a hanner o flaen Glyn gan roi Casnewydd nôl ar y blaen a sefydlu record newydd yr un pryd. Dydd Powell hefyd o Gasnewydd oedd enillydd y ras o Fallwyd i'r Foel. Ond roedd Abertawe'n dal i bwyso'n drwm, gyda Mike Harry yn gynta' wrth gyrraedd Llanfair Cyreinion, a Warren Tomkin, hefyd o Glwb Abertawe, yn arwen y rhedwyr mewn i'r Trallwm. Un cymal ar ôl nawr ar y diwrnod cyntaf yma, a'r un hira ohonyn nhw gyd. Deuddeng milltir a hanner o Gastell Powys i'r dre newydd. Am ran helaeth o'r ffordd mae Steve Smith o Glwb Abertawe a Mick McGeoch o Glwb Lake Roupier yn gwmni iddi gilydd, ac felly y bu hi tan y diwedd. Mae Mick yn wyneb cyfarwydd iawn ar y maes athlete, a fe oedd cymar rhedeg Ingrid Kristiansen, y ferch gyntaf i groesi'r llinell ym Marathon Llundain eleni. Mae'n cael yr enw o fod yn rhedwr cant y cant, fel y gwelwn ni. Well done, Mick. Oh, just stay there, Mick, right? Just stay there. Well done, boy. Hanner awr di naw ac mae hanner cyntaf ras y cestyll newydd orffen yn y ffordd fwyaf dramatig yma yn y dre newydd. Ond mae 300 a hanner o redwyr yn dal i ddisgwyl am eu cyfle nhw o fori. Ymunwch â nhw a ni felly ar ôl y toriad.

Mae Abertawe a Chasnewydd wedi bod yn brwydro'n daer am y safle cyntaf yna, ond Casnewydd sydd piau, ar hyn o bryd beth bynnag. Mae'r cymal cyntaf heddi yn un o rai hira, siwrne o ddeuddeng milltir a hanner rhwng y Drenewydd a Llanbadarn Fynydd. Ac am saith o'r gloch y bore, mae brwdfrydedd y rhedwyr cyntaf a'i dilynwyr yn ddigon i ryfeddu eto. A'r sŵn, mae'n siŵr, yn ddigon i ddeffro ran helaeth o drigolion y dre. I lawer o bobl eraill, dros eu hanner cant, mae'n siŵr bod codi yr amser yma ar fore Sul yn ddigon anodd. Ond i Alan Blaydon o Dîm Hun Leu Croupier, Mae rhedeg yn hael y bore cynnar yn donig ynddo'i hunan. Ar hyn o bryd mae Chris Davies o Glwb Les Croupiers yn ail. Roedd e'n betrus braidd ynglŷn â rhedeg y cymal bryniog yma ond fe addasodd i raglen ymarfer er mwyn ymdopi ag e. Y uchelgais yw rhedeg pob un cymal o'r ras i'w dro na'i gilydd. Dim ond deunaw sydd â fe ar ôl erbyn hyn. Ond o leia, mae'n siŵr o gael pob cefnogaeth gan ei wraig Eryl, hithe wedi cynrychioli Pryden yn y marathon. Horwich enillodd gymal cynta' y dwyrnod cynta' a dyma Paul Dugdale yn cael llwyddiant tebyg iddyn nhw ar yr ail ddiwrnod. Ynte wedi bod yn rhedeg y diwrnod cynt ym Mhencampwriaethau Athletau Pryden. Ond does dim posib cadw Abertawe'n dawel am yn hir iawn. Ogie Lewis nellodd y cymal nesa' iddyn nhw. Ac Andy Reid, hefyd o Glwb Abertawe, oedd y cynta' i gyrradd tre Llanfair-ym-Muallt. Dilyn afon Gwy i Lyswen y bydd y cystadleuwyr y tro hwn.

Ymhen rhyw ddwy filltir ar ôl gadael Llanfair ym Muallt y mae dau o'r rhedwyr yn torri oddi wrth y lleill, ac am y tro cynta' yn y ras fe welwn grys glas Clwb Rhedeg Caerdydd gyda John Hooper ar y blaen, ond y mae Peter Jenkins o Glwb Casnewydd yn ei gosgodi'n ofalus. Mae 'na aelodau o'r un teulu weithiau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, ac ar y cymal hwn yr oedd tad John Hooper yn rhedeg i dîm cyn-ddisgyblion Ysgol Uwchradd Caerdydd, ac un o atyniadau mawr y ras yw'r hwyl, yn ogystal â'r elyniaeth gystadleuol, sydd rhwng y gwahanol dimau. Dyma Geran Rees, yntau hefyd o Glwb Athleteg Caerdydd. Mae Le Croupier a Som San Domingo yn eich erbyn i chi. Chi'n helpu nhw mlaen pan ych chi'n gwely rhedwyr yn rhedeg. A nhw o'r un ddinas â chi? Ydyn, yr un ddinas, ond chi'n gweld yr rivalry rhwng y clybiau, chi'n gwybod. Ond mae'n un gyfeillgar iawn, chi'n gwybod, ble chi'n helpu nhw i gyd mlaen. A ges i dŵr ar y ffordd o'r clybiau sy'n yn erbyn ni, sydd yn... mae hwnna'n beth da. Ond er yr holl gyfallachu rhwng rhedwyr, cefnogwyr a'i gilydd, mae hi'n gystadleuaeth wedi'r cwbl, a does neb eisiau bod yn ail. Pan fo'r tâp gorffen yn gwahodd felly, daw terfyn ar gyfeillgarwch. Y diwrnod cynt, yr oedd Peter Jenkins hefyd yn cystadlu dros 5,000 metr ym Mhencampwriaethau Pryden, ond mae'n amlwg nad yw e dymed gwath ar ôl y profiad, ac y mae'n ennill yn rhwydd yn y diwedd. Capten Abertawe yw rhedwr rhyngwladol Andy Smith, ac yntau yn arwen i dîm o'r tu blaen yn llythrennol wrth ennill y cymal sy'n gorffen yng nghanol tre Aberhonddu. Ac ar unwaith, wrth i'r rhedwyr nesa' adael y dre, mae crys Abertawe yn flaenllaw. Mae 'na gymal cymharol fyr nawr i'r Storey Arms, ond i'r lleygwr ac i ambell i redwr mae'n siŵr, mae'r gair 'Lladdfa' yn ddisgrifiad da iawn ohono fe. Ond nid felly Kenny Davies o Grug Hywel, sy'n rhedeg i Glwb Casnewydd, y fe enillodd y cymal arbennig yma ddwy flynedd yn ôl. Ond ar y blaen y tro hwn y mae Nigel Adams o Glwb Abertawe. Cyfaill i Kenny Davies o'r un pentre, y ddau ohonyn nhw'n ymarfer gyda'i gilydd yn rheolaidd.

Mae ffordd gyfforddus Nigel Adams o redeg yn gwneud i'r dynfa bum milltir o hyd at y Storey Arms ymddangos yn dwyllodrus o ddidrafferth.

Mae e'n un o redwyr gorau Cymru ar hyn o bryd. Mae e, er enghraifft, wedi cael sawl buddugoliaeth dros Steve Jones, oedd yn cystadlu yn y ras hon ei hunan y llynedd. Ac mae'r rhediad arbennig yma yn sicr yn un o uchafbwyntiau'r holl ras. Gan i Nigel nid yn unig ennill y cymal, ond fe dorrodd e hefyd bedair muned oddi ar y record y sefydlodd e ei hunan y llynedd. Lawr Huw nawr i ferthyr Tudful ac i Barc Cyfartha. Taith o ryw naw milltir i gyd ar hyd Cwm Taf. Mae hi siŵr o fod yn weddol rwydd i rywun fel Andrew Darby, rhif 17, yn y crys gwyn o Glwb Casnewydd, gan ei fod e wedi arfer rhedeg ac ennill cymalau dipyn anoddach yn y gorffennol. Ond mae Dave Robinson o Glwb y Barri ar ei sgwyddau fe am ran helaeth o'r ffordd. Ar gyrion pentre cefn Coed y Cymer, mae Andrew, y ffarmwr o Bont y Pŵl, yn mestyn i game ac yn sicrhau buddugoliaeth arall i Glwb Casnewydd. Hyd yn hyn, cefndir gwledig gan mwya a fu i'r ras, ond y mae glesni Castell Cyfarthfa nawr ar fin arwen y rhedwyr i gymale mwy trefol a diwydiannol i naws. Mae Matt Kinane yn un o aelodau iau Clwb Abertawe. Ond mae e, wrth gwrs, yn rhan o linach llwyddiannus iawn, ac efe, fel cymaint o'i gyd-aelodau o'i flaen e, sy'n arwain y ffordd wrth ddod i Bentre Nelson. O'r fan honno, ras i Gaerffili oedd hi, gyda Sean Whelan, ie, o Glwb Abertawe, yn cyrraedd gynta'. Mae'r unfed cymal ar hugen ar gychwyn o Gaerffili, ond cyn i ni fwrw am Gaerdydd, gadewch i ni weld pwy sydd ar y blaen. Mynydd Caerffili yw'r bwgan cyntaf i wynebu'r rhedwyr ar ôl gadael y dre, ac fe fu'n gyfrwng gwahanu'r goreuon oddi wrth y gweddill yn gynnar iawn. Ac er ein bod ni wedi arfer gweld Abertawe a Chasnewydd ymhlith y cyffyle blaen, mae crys gwyrdd Clwb y Barri y tro hwn yn amlwg iawn, ond yn ôl y disgwyl falle, gan fod Keith Noble yn rhedwr rhyngwladol brofiadol. Eto mae Alan Roper o Abertawe yn un o sêr dosbarth y rhedwyr hŷn ym Mhryden, Mae e, er enghraifft, yn dal record byd yr edwyr hŷn dros 500 metr dan do. Ac er iddo ennill un o'r cymalau eraill y llynedd, wrth ddod trwy borth Castell Caerdydd, mae'n ail i Keith Noble, yr athro ysgol o Dinas Powys sy'n sicrhau unig fuddugoliaeth Clwb y Barri. Ar ôl 200 a phedair o filltiroedd felly, a dou ddiwrnod o redeg cyffroes iawn, Pencampwyr ras cestyll 1988 yw Harriers Abertawe. Llongyfarchiadau iddyn nhw ac wrth i'w capten nhw dderbyn tlws y tîm fuddugol oddi wrth Arglwydd Faer Caerdydd o Gastell Caerdydd oddi wrthon ni, hwyl fawr i chi gyd.